abusuafo ɛsan da mo ase bio mu ɛma mo akɔ aba duba kati tete tv so ɛnɛ anɔpɛ yi yɛwɔ nsɛm ahodoɔ bebree ayɛ ne ɛtaa di ho nkɔmmɔ na ɛnɛ nso yɛbɛsan di foforɔ ho nkɔmmɔ mu din ɛde kati mu kofi takyi na deɛ di kan ne sɛ video yi a yɛhwɛ yɛnhyɛ na afoforɔ so nya bi kɔpem sɛ Ɛso bɛba mfasoɔ de ama ɔman a yɛte mu yi, Ghana. Ɛso bɛba mfasoɔ de ama nipa biara a ne nsa bɛka video yi bi. Nti w'adwuma titire ne sɛ wobɛ subscribe to the channel na afei nso w'ashare video no. Wowɔ adwenkyerɛ biara nso wɔ ho a, ɛɛ comment section hɔ nso na wabɔ mmɔden de ato hɔ nom. Videos a ɛtoatoa so no na yɛatumi ahwɛ na yɛadi ho dwuma. Na da a etwa to a yɛne wɔn dii ahyia no, yedii nkɔmmɔ kakra de faa ɔman, sɛnea yɛagye sunsumsɛm adi na yɛde asɛm biara de hyɛ honhom, ne deɛ ɛnam so ma nnɛ mmabunu bi afa Christianity no sɛ ɛno na ɛyɛ source of employment, nti ɛhɔ na wɔbɛfa de akɔpɛ wɔn sika a ɛnam so ma ebinom kɔgyegye nnwinwii de hyehyɛhyɛ dan mu ne nneɛma ahodoɔ bi a ɛmfrafra. Na ɛnnɛ nkɔmmɔ a mepɛ sɛ yɛdi no fa sɛ nti a ɔman Ghana yɛhyiam sɛ ɔman a na yɛayi traditional religion nhyehyɛeɛ nyinaa ato nkyɛn. Ɛno na mepɛ sɛ yɛdi ho nkɔmmɔ. Sɛ yɛde the year 2000 census national census a yɛyɛ yɛ de toto ho a mɛka sɛ ɔman Ghana mu ɛsom akɛseɛ mmiɛnsa a yɛgye tom ɛyɛ Kristosom Christianity ɛna afei nkramosom, ɛyɛ Islam, ɛna afei deɛ dodoɔ afrɛ no sɛ abosomsom anaasɛ traditional religion no yɛde to hɔ nom a yɛhu sɛ um, Christianity na ɛwɔ soro yes about 68.8 percent of the uh, population no ɛyɛ Christians a wohwɛ mu a na kyerɛ sɛ Islam no nso no ɛwɔ about 15.5 percent ɛna afei ɛyɛ 8.8 ɛnso so ɛyɛ uh, traditional religion Ɛna afei deɛ aka no yɛ for others ebi te sɛ buddhist ne hindus nom ne ade wɔn nso so ɛfa the rest ɛna yɛwɔ obi ɔno nso a wɔn ni sum deɛ mu ɔno a wɔn som bosom nkonfra mu wɔn ni sum deɛ mu wɔn nso so ɛwɔ hɔ but sɛ wohwɛ a mmerɛ ɛɛba n'anim no nyinaa no sɛ kɔba ne sɛ bi a yɛyɛ ɛɛ inauguration for president anaasɛ bi a yɛdi ɛɛ independent anniversary bi ano a wohu sɛ Yɛbɔ mpaeɛ, Christians yɛfrɛ Kristosom sɔfoɔ na wɔn abɛbɔ mpaeɛ kama, na yɛafrɛ Nkramu sɔfoɔ na wɔn nso abɛbɔ mpaeɛ, na yɛafrɛ nananom akɔmfoɔ na wɔn nso abɛgu nsa na biribiara awie pɛyɛ de ama dwumadie no. Until the late President Mills ɛba bɛdi adeɛ the year 2009 ɛna ɔstate sɛ ɔreyi saa adeɛ no de afiri hɔnom. Nti so ahwɛ a from that time ɛbɛpem ɛnɛ nyinaa no, yɛyɛ national event bia no a yɛbɔ akristofoɔ mpaeɛ ne yɛbɔ islamfoɔ mpaeɛ wie a yɛwie the program goes on now yɛnhwɛ ɔman no yɛwɔ afahyɛ bi a kristofoɔ di one ɛyɛ christmas two ɛyɛ easter yɛwɔ nkramofoɔ deɛ ɔmo nso di yɛwɔ idel fitel yɛwɔ idel ada saa afahyɛ ahodoɔ ma bobɔ din nyinaa yɛ afahyɛ a ɛduru hɔ a ɔman no observe nti yɛde holiday ɛma yɛnkɔ baabiara adwumayɛfoɔ nkɔ adwuma sukuufoɔ nkɔ sukuu na yɛ observe saa ɛɛ Kristofoɔ ne Nkramofoɔ afahyɛ yi. But mebisa sɛ as ɔman yɛ adwene ho da sɛ mpo Akwasidɛ, Owukudɛ, Dapaa Fofie anaasɛ mpo ɛɛ yɛfa no sɛ Otwira, Kundum ɛne Bakatue saa afahyɛ afahyɛ wɔ mu no aba yɛ tiri mu da as ɔman sɛ yɛbɛ observe no sɛ ɔman. Ɛyɛ asɛmfodɛ. Now yɛnhwɛ implications a ɛwɔ mu. Wohu sɛ ɔman yi mu ɛba ɔsom a obi mfa ne som ntiatia obi deɛ so. Ɛno nti ɛna ne nsɛn sɛ wohwɛ yɛ a chief imam na wakɔwura mu asɔre dɛm na asɔfoɔ bi wɔn abɛsene na wɔn kɔ ɛɛ masalakyi na wɔn ne saa mpanimfoɔ nyinaa akɔ akɔdi ahyia. Sɛ duru tradition adeɛ so a na sɛ yɛyɛ yi wɔn ato nkyɛn. Asɛmbisa ne sɛ yɛtsena ha bu atsɛn sɛ traditional no ɛnyɛ ana? But mind you, traditional religion na ɛyɛ ɔsom edi kan wɔ ɔman Ghana mu. Ansa na Don Diego de Azambuja, Buroni odi kan ɔbaa Ghana ha no behyia Nana Kwame Nantse, na yɛsom. And so obi ka kyerɛ sɛ traditional religion ɛnyɛ a, Metena afidie wei so aka akyerɛ sɛ ɔbɛba. Kɔpem sɛ yɛn nyinaa yɛsom Nyankopɔn. Akristofoɔ de wɔn deɛ fa Yesu so. Islam, wɔn nso de wɔn deɛ ɛɛ de ɛfa Muhammad so. Ɛna yɛwɔ tradition, wɔn nso de wɔn deɛ ɛfa abosom so. O Bible bɛka akyerɛ sɛ abosomsom yɛ nkwaseasɛm or whatever, but wonim nea traditionally wɔn nso hu Kristosom. Enti deɛ meka ne sɛ. Sɛ ɛkɔba no sɛ ɔman no yeyi ɛsom no baako ɛfɔ de si nkyɛn a, ɛyɛ very unwanted step ɛna ɔman no yɛ take. And due to that nti, yɛwɔ nneɛma nketenkete nketenkete nkete bi wɔnom a ɛnɛ yi ɛɛfɔle ɛwɔ ɔman no so a wonte aseɛ but that is the reason. Sɛ nti ne sɛ, ɔsom bi a wowɔ mu no, wo try wo best sɛ wobɛyɛ ɛsom no apɛdeɛ na sɛdeɛ. sɛnea ɛbɛyɛ a emu nhyira a ɛwɔ mu no, wo nsa bɛka. Ɛno nti na bere biara no, Akristofoɔ yɛ akɔnkye no, wɔbɔ mpaeɛ. Nkramofoɔ, wɔn nso bɔ mmɔden, wɔyɛ akɔnkye no, wɔbɔ mpaeɛ five times a day. Saa nso na traditionalfoɔ nso ɛwɔ kwan fa so, wɔdi abuada, wɔdwira wɔn ho, wɔn nso yi apaeɛ. Enti bisa ho sɛ, as Christians, sɛdeɛ yɛtaa mu yɛ ho. Sɛ yɛrebɔ yɛn bra sɛ Kristofoɔ, na yɛrebɔ yɛn mpaeɛ nyinaa sɛ Kristofoɔ, na Nkramofoɔ nso bɔ wɔn bra sɛ Nkramofoɔ, na wɔbɔ wɔn mpaeɛ nyinaa sɛ Nkramofoɔ a, ɛnneɛ na traditional afɔ deɛ na wɔn yɛ. We should understand sɛ wɔn nso bɔ wɔn mpaeɛ sɛ traditionals, na wɔn ayɛ ho ase. Enti saa nneɛma wei nyinaa keka bom ɛna ɛde aboa ɔman no nkyekyere. Ɛnna yɛnhwɛ adeɛ. Tema na eh, abosomsom gyina ne nan so wɔ ɔman Ghana mu na duabɔ wɔ hɔ pa. Ɛne woyɛ biribi sisi obi betumi de nsu abɔ dua, obetumi de bepɔ bi agrada ɛwɔ so nkora nkurɔfoɔ de bɔ dua. Enya, enya nipa, enya effect. Ne yɛwɔ ɔman kɔmfoɔ a biribi ba abɛto ɔman a wɔtumi ba bɛbɔ nananom mpanimfoɔ amanneɛ na wɔn ayi ho nsuo ɛma saa nneɛma no nyinaa tutumi twa na ɛyɛ adwuma. And you can't tell me sɛ ɛnyɛ nokorɛ. Kɔpem sɛ Kristosom ne Nkramosom baeɛ, ɔmo nso de ɔmo belief de baeɛ a yɛgye too mu, nnipa dodoɔ a ɛwɔ ɔman no mu gye too mu no, saa deɛ wei na ɛwɔ hɔ. But ɛnnɛ, awerɛhosɛm sɛ, nananom nhemfo a ɔmo dii kan sɔɔ traditional religion no mu kane no, ɔmo nyinaa gyae akyire di, akɔdi obroni som deɛ yɛfrɛ no Christianity no akyi. Enti ɛnnɛ sɛ obi bɔ dua, yɛwɔ eh, nkuro bebree wɔ ɔman Ghana mu ha sisi a, wobɔ dua sisi a, yɛbɛtumi akye wo dadua, yɛbɛfrɛ wo ahemfie. But bisa wo ho sɛ, Me mafrɛ nsuo bi a ɛda me kuro no atifi abɔ dua. Nsuo no, sɛ ɛba sɛ dua no anya wɔ a, yɛnante kɔ nsuo no so ne yɛakɔ akɔyi ho nsuo na agya wɔ hɔ. Mebisa sɛ, Sɔfoɔ a wɔne n'asɔremma kɔgyina asɔredam frɛɛ wɔ soro gya, wɔ soro agradaa wɔ Yesu bi din mu de bɔɔ ɔno nso ne dua? Ɛdeɛn na nananom ayɛ afa ho? Ɛnyɛ nyiyimu ho asɛm no bio. Because me, mede nsuo abɔ dua, ɛnyaw. Obi nso kɔgyina asɔredan mu di adanseɛ bue sɛ because wɔde Yesu din abɔ obi dua ama no anya no nipa koro awu nti wɔkɔbɔ ho afɔdeɛ. Traditionals ɛreyi musuo no, Christians ɛrebɔ afɔdeɛ, Nkramofoɔ ɛreyi sra, what is the difference? Wobɔ mpaeɛ de fa Yesu so ɛde kɔ Nyankopɔn ho, wei bɔ ne mpaeɛ de fa Muhammad so ɛde kɔ Nyankopɔn ho, wei nso so de ne de akyerɛ asase yɛ a ɔno nso de kɔ Nyankopɔn ho, what is the difference? ɛberɛ no ni sɛ yɛsɔre because ɛnɛ the current president Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ɔne ne NPP aban bɛtena ase wɔn ma yɛte aseɛ sɛ wɔn bɛsi national cathedral ɔman no nyinaa sika a yɛagyegye abɔ mu ɔde bɛsi dan de ama ɛsom baako mu fo ne wɔtwa wɔn aka no agya ɛnyɛ nyinimuni bia Sɛ ɛba ne sɛ yɛredi afahyɛ bi wɔ ɔman mu a, mampanin nante kɔ. Wɔne n'asoafoɔ tutu ntoma kɔ afahyɛ. Yɛhu bi, otumfoɔ sɛ tutu di mfirihyia du no, wɔbae. Akwasidɛ, adeɛ kɛseɛ ne ade. Afahyɛ bebree, mampanin ankɔ a, naba di akyire kɔ. Sɛ ɛho nhia deɛ a, adɛn na wɔn attend to saa festivals? Discrimination, ɛyɛ take the better part of the country. Maka sɛ deɛ ɛho hia sɛ yɛbue so no, yɛbɛbue so. Asɛm a meka yi, obi ntumi nka nkyerɛ wo because nhwehwɛanimu nti. Ma meka nkyerɛ wo, mmerɛ bi baa ɔman Ghana mu a, sɛ w'adeɛ firi tɔ a na wokɔ bɛtɔ. Ɛnna ɛwɔ hɔ anaa? Mmerɛ bi baeɛ a sɛbio sɛ panin kɔto akora wɔ agyanan so a, akora no bɛsɔre ama panin no atena ase. Ɛnna ɛwɔ hɔ anaa? Mmere bi bae, na akwadaa a wɔba bɔ no hu sɛ panin so nneɛma a, na otumi san kɔ kɔgye soa de kogya no wɔ fie. Mibisa sɛ ɛnnɛ ɛwɔ hɔ anaa? Sɛ enni hɔ de a, the biggest question a mibisa ne sɛ, Christianity no a yɛagye atum sɛ ɔman no, ɛdeɛn na wɔtikyi? What do they teach? And mɛtumi asɛ gyina ha ka akyerɛ oplane sɛ yɛ nothing. Key ne ne sɛ, ɔman mma ne titire ne mmarima no atena ase adwene hu sɛ sɛ ɔman Ghana mufoɔ abɛgye Christianity no atum akɔ akɔduru sɛ yɛsom ɔmo a ɔmo ɛwɔ Christianity no mu no leaders no yɛsom ɔmo sɛ nyame yɛsom sɔfoɔ sɛ nyame yɛsom odiifoɔ sɛ nyame yɛsom evangelist sɛ nyame even singer common singer wɔ asɔre dɛm yɛsom no sɛ nyame Ɛno nti ɛnyɛ nwanwa sɛ obi bɛtam box na waworo akɔ ho de abɛsi pageti a atum baabi a dɔm bɛtwa ahyia biara. Woduru circle a wɔn butubutu ho. Ɔnka asɛm biara o, ɔpɛ nnipa 20 a wɔbɛma no one cedi each. For seven good hours na ogyina awia mu, ohia nnipa 20. And Ghanafoɔ ɛyɛ such that Yɛbɛto sɛ Bible abue mu da hɔ na wokura microphone, ɛmfa ho ne asɛm a woka, Ghana ni bɛyi sika ato box mu, enti ɛnnɛ ɛno na wɔn aresɔte to. First ana Morgan mo ka nyamesɛm edu baabi a yɛtumi te wɔn bo wɔn do nokorɛ those days na wɔn ano ɔya dodo ɛna ɛyɛ nokorɛ but na wohu sɛ asɛm wɔ kama ne wɔ those days no na wɔn nkɔle for money ogu so kasa no dɔm atwa ahyia no obi yi sika no ato tɔ de ato hɔ no but ɛnɛ ɛnɛ ɛnɛ amene wo kasa yi evangelist the so called evangelist nyinaa kɔle for money obegyina hɔ six thirty six forty five wɔka deɛ ɔbɛka gu from six forty five to twelve it's all about bɛbɔ afɔdeɛ na nyame nyɛ bi ma bɛbɔ afɔdeɛ na nyame nyɛ bi ma eti morals ayera wowura asɔre dɛm a the same thing ɛnɛ obi ampɛ sɛ ɔyɛ asɔfo because obiara firi sɛ woyɛ adi adwuma na sika wom but mmerɛ bi yesu asuafoɔ mmiɛnsa bɛka kyerɛ ne sɛ ɔbɛbi ɔbɛkɔ bi ɔmo ne ne bɛkɔ jesus christ twɛw n'ani ka kyerɛ ɔmo sɛ mo ne me bɛkɔ no me mene baabi a meda o Onipa ba no, ne baabi a wɔde ne ti toɔ. Ɔkan yɛ kɔdu baabi ka sɛ, deɛ ɔde ne nsa sɔ funtum dadeɛ mu no twa n'ani kɔhwɛ n'akyi no, ɔmfata ahemman no. But ɛnɛ, asɔfoɔ brage with their wealth, deɛ ɛkuta wɔn agyapadeɛ a wɔayɛ, sisi adan, yɛatotɔ cars, yɛapam ntaade pa ahyɛ, yɛanya ɔbaa ne ho ɔfa aware. Saa nkwaseasɛm wei nko ara ɛna ɛnɛ wɔn pirikyi. And wɔn afiri a yɛadwene sɛ wɔbɛka saa nkwaseasɛm wei and we be clapping for them. Yɛ nnaadaa yɛn ho ana? Ɛyɛ big question. Wei wo sɔfo ɔnka nkyerɛ wo. Wo imam ɔnka nkyerɛ wo. Ɛyɛ me ɛna mɛka akyerɛ wo. Yɛnhwɛ Islam mu. Mibisa sɛ Islam mu wɔn hyɛ ase from nkwarabere mu five times a day wɔn yɛ prayers. Thirty days within a year wɔn yɛ fasting wɔn kyɛ adeɛ but adan na yɛpɛ mmabu na si wi paa nzongo no mu adan na yɛpɛ wɔn ahurukasɛm ne nkwasiasɛm wɔ wɔn ani so ɛde wɔn ayɛ adeɛ bi a yɛkɔ zongo na ɛkɔpɛ what do they think we you nothing. Ɔmo nkyerɛ hwee. It's all about alabarika, alabarika, alabarika, that's all. Wei ne ɛsom efiri abɔnten bɛwura yɛ deɛ ma yɛagye atum. But time a na traditional religion no kuta mu no, na awofoɔ to anansesɛm a ɛyɛ hu de kyerɛ wɔn mma ma wɔn da ntɛm. Saa berɛ no sɛ yɛto anansesɛm kyerɛ wɔn na sɛ bɔ 6:30 to 7 wontumi mpie because ehu bi bɔ nti na nkwadaa bu adeɛ. Kama yɛstartee sɛ yɛde ɛ ɛ ɛ yiedie, akwantuo, awareɛ ɛna biribiara mmra no, ɛnɛ biribiara gye nsɛm wɔ ɔman Ghana mu. Ɛnɛ hwɛ wira yɛyɛ. Wonam ɔman Ghana mmɔntene so a, abɔ fono. Yɛyɛ wira wɔ abere a yɛnwene ho. But time and traditional religion ɛgyina nyinaa so no, ne yɛkɔ communal labour. Ɛnɛ nsɔre a spring up everywhere yet they do nothing for the for the nation. The same bible ekuta wɔn ne sɛ wokɔ kuro bi mu adwene kuro no yie die ho ka no na ɛno ɛna wonam so bɛdi yie. Sɔfo bi nka nkyɛn sɛ wɔmie saa quotation no nkae no. Na bisa sɛ asɔre a wɔte mu no deɛ na wɔayɛ de aboa asɔre. Na wɔayɛ de aboa ɔman no nothing. Monyɛ hwee mfa mmoa ɔman no. But ma ɔmampanin aban bi mmɔ ne ho mpem sɛ yɛbɛgye wɔn tax. You see them bragging here and there. Jesus Christ ne n'asuafo no ɔmo nam mo Bible no ara na ɛka. Kristofo na me ne mo ka. Jesus Christ ne ɔne n'asuafo nam. Ɔmo nnɔ mpam o. They were just preaching the gospel. Na ɔmo nam kɛkɛ, ɔmo nyɛ adwuma, but ɔmo tua tax. Duru baabi a na ɔmo nni sika no, Jesus wanka nkyerɛ n'asuafo ɔmo mma nkoyi fish ɛnyi sika wɔ n'anom. Odi asɔre adan yiedie ɛna asɔfodie nya ne ho tam. Usher, usher a ɔwɔ asɔrdan mu kura su wiɛ, nanso sɔfo akeka krataa so, sɔfo kaa ɛna ɔde pirikyi. Wo bɛ gye ne tax de aboa ɔman no nkyekyere yɛ a ɔnte aseɛ. Mo saa nkurɔfoɔ yi ara nso gye ɔman mma no tena asɔredam seven days a week ɛma ɔman no nkyekyere yɛ ato ape. Nnipa no a ɛwɔ sɛ ɔkɔ yɛ adwuma de boa ɔman no nkyekyere yɛ sɛdeɛ bible no a mo kuta no ara ka no, mo agye saa nkurɔfoɔ no atena asɔredam seven days. Maka wɔ previous video no mu de akyerɛ wo sɛ ɛyɛ ɛde etie Nyankopɔn ne mmara nsɛm du ɔde maa Israelfoɔ no sɛ wobɛtena asɔre dɛm seven days because mmara nsɛm du no mu was stating it clear sɛ fa six days fa yɛ adwuma nti woamfa six days na anyɛ adwuma woato Nyame mmara monka wei mfa nkyerɛ asɔre ma no na ɔmo nstate mu ɔman no nkyekyere ɔmo nstate mu adi akwara mu mpanimfoɔ na mpanimfoɔ nso mu nkwara Ɛba no saa o, deɛ wɔregye sika bɛdwen ɔman no sika no ho na wɔde ayɛ ɔman no yie. Deɛ wɔreto werɛ gu basabasa wɔbɛdwen ho na wɔde ato yie. Nea ɔrekɔgu obi kɔn mu de akɔpɛ sika, wɔbɛtumi atwa so ama ɔman no kyekyere no akɔ n'anim. Mepɛ sɛ wei ɛto mampanin a ɔte akonnwa so, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, sɛdeɛ ɔman Ghana no hia, ɛnyɛ ɛsom baako a yɛrekɔhuri abata no, but rather no, sɛ ɔman no bɛkɔ yie. Enti saa national cathedral ne national mosque ne saa nneɛma nneɛma no ɛyɛ useless. Me state no categorically ɛde akyɛ sɛ ɛyɛ useless na mfasoɔ bi ani so. Sɛ w'adwene yɛ ho sɛ saa deɛ no na ɛbɛma ɔman no anya nhyira nyɛ nokorɛ. Morals ɛno na ɛma ɔman no nya nhyira because sɛ wototo wo nneɛma yie a ɛno na Nyame gyina so na wahyira wo. look at what is happening of late ɛnna university graduate ontumi construct one simple english sentence because instead sɛ ɔbɛsua adeɛ ɔbɛyɛ the necessary researches no ɔte asɔre dɛm thinking sɛ holy pen bi wɔ baabi holy handkerchief bi wɔ baabi ɔde wei kyekyere ne nsa ɔde wei kɔtwerɛ a ɛbɛma no nkwa ɛbɛma no nkunimdie wɔ ne exams mu ama ne saa ne watɔ Hwɛ nyiyimu no bi. Akristofo gu asɔreda mu. Wɔn a wɔbɛmi wɔn ani sɛ wɔbɛka papa kasa. Ɔstate sɛ ɔrepirikyi a, ɔbɛkasa de atia wɔn a ɛnom nsa. Kasa atia na deɛ apɛtɛhyɛ no yere ho awi ɛna ɛna donko no ɛna na ɔbɛbɔ nsa no a yɛtɔ no wɔn si di wɔn si di no ɔbɛbobɔ ne nyinaa din. But Guinness Ghana Breweries Limited manager ɔyɛ asɔre panyin. Ɔkɔ asɔre yɛn pirikyi ntia no. Accra Breweries mpanimfoɔ gu hɔ, wɔn kɔ nsɔre, wɔn nso na ɛyɛ nsa na osikafoɔ no tena ase de wɔn ani sika weɛ no. Wɔn adi wɔn ani sika no, wɔn ntwa donko, wɔn ntɔ apɛtɛse, wɔn ntɔ kyale, wɔn tɔ nsa ne boɔden. Mpanimfoɔ na ɛyɛ saa nsa na ne boɔden no nyinaa to gu asɔre a deɛ wɔntumi nka nkyerɛ wɔn. Ɔbɛka akyerɛ sɛ na leto no yere ho twa, leto no yere ho twa. Meanwhile, national lotteries panyin no kɔ asɔre, wɔntumi ntu no fo. ɛna mo mo de ahiafoɔ no asi fa na mo twa wɔn abɛ ɛna asikafoɔ no mo de mo ho abata wɔn na mo didi wɔn mo mo wie a mo aka ɛsom foforɔ ahyɛ ɛtan nyame kora nfoa so na mo nyae yesu kristo ɔba asase so na odi afahyɛ twam afahyɛ no na ɛnyɛ kristo som o twam afahyɛ no a na israelfoɔ no deɛ na ɛnyɛ kristo som na yɛ afahyɛ as ɔman ɔman bia wɔ afahyɛ ɔman bia wɔ ne som Wontumi nkɔ China na nkɔka nkyerɛ wɔn sɛ ɛɛ eh, Buddhism ne Hindus wɔn nyae. Wontumi kura nkɔka. And yet wɔn de saa som no adi gulɔ po wɔn man because they preach morals. Wɔn ma wohu deɛ hia deɛ ɛwɔ sɛ woyɛ ne deɛ ɛni sɛ woyɛ. Yɛn a yɛgye saa western religion no Christianity no yɛgye tom mu bebrebe no adi wɔn man no nya. Yɛgye tom bebrebe adi wɔn man no nya. Ɛntena wɔ afidie no ho na ɛnni m'atɛm sɛ asɛm a meka no ɛyɛ sɛbe abonsamsɛm, na wonnim bonsam. Bonsam, ɔno ara na ɛne no te asɔredɛm hɔ. Ɛnyɛ som bi ɛna ɛnyɛ. Ɛna Kristofoɔ wɔ ma Ghana mu sɛsia no, wɔn aba bɛyɛ nkurɔfoɔ bi a untouchable. Always, wɔn deɛ na ɛyɛ. Me kɔ asɔre no bi kora and I know what I'm talking about. Kristofoɔ no ankasa mpo no a mo agye adeɛ no agyina mu no ɛnɛ Kristofoɔ no wura emu akyekyɛ. Obi ase ne deɛ na ɛyɛ. Obi ase ne deɛ na ɛyɛ. Enti kwan no ne deɛ. Mede me kasa no bɛsi. Na mmom deɛ mepɛ sɛ wote aseɛ ne sɛ ɛnyɛ asɔre a wote no seven days a week no ɛna ɛbɛma onya daa nkwa. Ɛnyɛ nkramoda mu a obu ntwerɛ butu hɔ da bia na ɛbɛma onya daa nkwa. Ɛnyɛ asɔneɛ so hɔ a wote da biara no na ɛbɛma woanya daa nkwa, na mmom nneɛma a wobɛyɛ no asase so de aboa wo man no nkyekyerɛ ne afoforɔ. Ɛno ɛna ɛfrɛ no sɛ dua no a yɛduaeɛ no aso aba. Sɛ wotumi yɛ wei a, wobɛyɛ yie. Nananom, nhemfo a motie me na mohwɛ me saa de. Deɛ meka akyerɛ mo ne sɛ, sɛ obi bɔ dua ne yɛtumi frɛ no ahemfie ma no twa dwan a, obi kɔgyina asɔredan mu kɔbɔ mpaeɛ sɛ ɔde ɔsoro gya ntwitwa biribi ma ɔno nso wɔ sɛ mofrɛ no because ɛkwan a ɔno nso fa so bɔ dua no ɛyɛ kasa mmienu, wabɔ dua, wadome, ɛyɛ asɛm baako. Nti sɛ obi kɔgyina asɔredan mu dome ne yɛntumi frɛ no, adɛn na obi so adeɛ ayera ne ɔbɔ dua a ɔsɛ yɛfrɛ no? Sɛbesɛbesɛbe, ɛntra so mu. Nananom, mo adaworoma, ɛntra so mu. Sɛ mode mo nan si hɔ a, momfa nsi hɔ yie, because yɛnim sɛ ɛfiri tete no, mo na atɛntenenee kuta mo. Meka na mede asi sɛ, ɛsom biara yɛ som. Ɛsom biara yɛ som. Ɛkwan a wofa so asom no, ɛno na ɛmake difference. Ɛmfa wo deɛ ntwa obi mpoa. Ɛno na ɛnɛ abɔ ɔman Ghana fam. Yɛde nkɔmmɔ wei bɛsi ha nnɛ, Captain Takyi TV so. Like video no, wonsubscribe yɛ a, bɔ mmɔden sɛ wobɛsubscribe. Na afei ɛɛ wahyɛ. Hyɛ no wɔ Facebook, hyɛ no wɔ Twitter, hyɛ no wɔ Instagram, hyɛ no wɔ WhatsApp. Di ho nkɔmmɔ kyerɛ afoforo. Ma ɔsɔfo nsa nka bi. Wɔ nkonsa no fa kɔma ɔsɔfo no nso nya kwan no nhwɛ bi. Wɔ ɛfa ma ɔmalam, wɔ ma okurom hene no nhwɛ bi. Soma meka no, ɛbɛboa yɛn nyinaa. Akɔba ne saa a, yɛbɛtumi anya ahoɔden ne atoa so de deɛ ɛkyɛn sei de aba. Medin. Ɛde Captain Kofi Takyi, Medi wo si ha Captain Takyi TV so yi, mese deɛ so akata biara, yɛbue so. Medase.